Heddi fi'n arweinydd ar cwrs Cymraeg yym sydd wedi ei trefnu gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dw i yn gwneud cwrs Cymraeg yn Prifysgol Abertawe. Mae wedi cael ei redeg gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Es i yma llynedd yym i ddod i'r cwrs Cymraeg. Rydyn ni wedi Cael un o ddau gwersi Cymraeg yym yn sôn am yr yy Ben Prize ma' hwnna'n yn sôn am y dyfodol a yy pethe gwahanol a rydyn ni wedi cael sgwrs gyda Bethan Gwanas yr awdures. Mae nhw wedi neud yy gramadeg a fi'n jyst yn helpu nhw gyda enwau, byrfau, byrfenwau a oedd yn dda iawn gyda petha ond pan o'n i'n yn yr yym lefel pan o'n i'n lefel A oedd yn anodd iawn jyst i gwybod beth yw byrddau a beth yw byrddau maeth, felly mae gwahaniaeth rhyngddynt yn bwysig i'w wybod a fi'n credu bod pethau fel 'na yn helpu. Roedd e'n jyst cyfle dda i fi yym ymarfer fy Nghymraeg a cymdeithasu gyda phobl eraill, pobl t'mod ifanc, achos does dim rili lot o cyfleoedd yym yn fy ardal i. Nawr dwi wedi dod nôl i helpu mas achos o'n i'n meddwl roedd y cwrs yn dda, dda iawn. Wel fi'n credu bo- ei fod yn bwysig achos mae lot o Gymraeg nawr yn yn yn Nghymru. Mae lot o'r ysgolion yn gofyn am bobl sy'n gallu siarad Cymraeg a fi'n credu bod os os chi eisiau bod yn yn Nghymru a byw yn Nghymru mae'n bwysig i chi siarad Cymraeg a neud eich gorau i cadw'r iaith yn fyw. Mae'n bwysig iawn yn enwedig os wyt ti eisiau byw yng Nghymru yym i sh- yn yy wel yn fy marn i i siarad y iaith a felly t'mo' ma' cwrs fel hyn yn t'mo' mae'n mae'n gwych a yn enwedig i bobl ifanc achos t'mo' dyna dyma'r amser i ni ca'l dysgu'r iaith yn enwedig i t'mo' ca'l swyddi yn y dyfodol. Fi'n astudio Cymrâg a dwi'n credu bod yr cwrs yn dda, wel jyst am fi achos fi wedi bod yn, wel, ddim yn rhugl o gwbl pan o'n i wedi dechrau, ond nawr fi'n credu ma' rwy'n yn gallu siarad yn hyderus gyda pobl a ddim jyst gyda ffrindiau, pobl tu allan. Yn enwedig os wyt ti eisiau astudio Cymraeg a i dod yn fwy hyderus, timod, mae'n gwych a i cwrdd â bobl ifanc eraill sydd eisiau dysgu'r iaith hefyd, a, timod, mae'n, mae'n grêt i dod i'r prifysgol a, Mae'n teg cael y teimlad o ddim byd ar fai. Oherwydd des i i Brifysgol ces i'r yym cyfle i weld sut mae'r Prifysgol yn cael ei redeg a phethe. Penderfynais i yym i astudio Cymraeg a Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe ar ôl yym dod i'r cwrs 'ma, dwi'n meddwl. Enillais i'r Ysgoloriaeth, Prifysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ôl yym sefyll arholiad.

cymdeithasu gyda phobl eraill, pobl t'mod ifanc. O'n i'n meddwl roedd y cwrs yn dda, dda iawn. A dwi wedi mwynhau, ydw.